Abusua mpaninfoɔ se sɛ bɔ mu kyikyiri firi nso ase bɛka akyerɛ wo sɛ ɔda nti mawu a, yɛn gye no akyingye. Asɔfoɔ binom te Ghana redi mmoa asɛm. Bɔ mu tuo. Bɔ mu tuo. Ghanafoɔ. Yo, abusuafo a motie ma anaasɛ mohwɛ me, ɛyɛ mo a mode hye kronkron Biscout Nana Prempeh ɛna ɛkasa yi. Abusua, ɛntee a yɛn nsa aka ne sɛ Ɛyɛ Bishop Obinim saa bere a merekasa yi eh, aban nsa aso no mu a saa bere yi wɔda aban ayaresabea a sɛbi yɛtwɛn sɛ ne ho bɛtɔ no na ɛkwan bi a ɛwɔ sɛ yɛde no fa so biara no aban de no afa so. Abusua, mommie nkɔtie baabi a Obinim akɔ akɔbɔ ne ho adwaa ɛberɛ a Ghana polisifoɔ de arrest warrant kɔɔ no so sɛ wɔrekɔ akɔfa no Na nsɛmmisa bi a nsɛm bi a yɛaka afa ne ho no, watumi aba abeyi ne ho ano. Abusua, mom yɛnkɔhwɛ baabi a obi nim saa bere a merekasa yi wɔ da, na yɛwie a yɛatoa so. Ne sɛ yɛgu so a ade bɛ adan yɛn yi. Yɛ sɛ biribi asi. Eh, Kwabena deɛ wɔ mu ayɛ tiatia mmienu. Eh, yɛka sɛ sisi a, Peace News bɛtumi aka sɛ Ghana Police. Ɛɛ na wɔn pɛ ɔsɔfo obi nim akye no na wɔn abisabisa no nsɛm bi but na akɔ akɔyɛ sɛ ɛɛ fa ha si ha fa ha si ha saa nnɛ awia mu nwumire mu ɔkakra na polisifoɔ nya ne nteɛ sɛ ɔsɔfo obi nim wɔn asɔre dɛm yɛ counseling nti wɔn kɔ hɔ ampa nso wɔn kɔɔyɛ no na ɔyɛ counseling ɛna polisifoɔ no ka kyɛ no sɛ wɔn kuta warrant yɛ a wɔn hia no bi ama wɔayi nsɛm bi baako mmienu bi ano na ɔsɔfo no ka kyerɛ wɔn sɛ wɔn nya abotrɛ na Owura ne inside hɔ aba na ɔne ɔmo akɔ. Afei ɛɛ nea peace news yɛ hwehwɛ mu kakra yɛte yɛ ne sɛ owura ne inside hɔ na ɔbaeɛ no afei deɛ ɔso ntumi nante biom. Ɔyare ne ne ho mfa no koraa kyerɛ sɛ ɔwura ani nti ama ɔmo de no akɔ akɔto ayaresabea bi a ɛwɔ East Legon but polisifoɔ nyaa no polisifoɔ gyina ne so sɛnea ɛtie biara no ɛɛ polisifoɔ no wɔ warrant a ɛsɛ wɔn se wɔn de ɛfa no na wɔn nsɛm bi wɔ hɔ a ɛsɛ sɛ wɔn bisa no no wɔn bɛbisa no prof deɛ ɛtɔ so mmienu nso ɛyɛ. abusua mɛma obi biara kɔ aba ɛde abɛ dwumadie no so biem obi nim wote Ghana na wodi nsɛmfo yɛn mu bi yɛba abɔnten bɛka a na wama wo boys ɔsɔfoɔ a ɔwɔ fans na wama wo boys aba abɔnten aba abɛdi atɛm sɛ wo so yɛ ɔbɔfoɔ Sɛ wo se wo yɛ angel, sɛ wo se wo tumi kɔ Nyankopɔn hɔ ne Nyankopɔn kɔ kasa, sɛ wo se wo te Nyankopɔn nne, adɛn nti na ɛnnɛ wa fake yareɛ? Adɛn nti na ɛnnɛ wa fake yareɛ a wo se wo yare? Obi nim saa yaresabea hɔ na wo da no, wo ntumi nda hɔ afebɔɔ, wo ntumi nda hɔ afebɔɔ. Bɔne bi a wadi bia no, Ghana mmara asɔ mu, yɛde wo bɛfa mmara kwan so. Nsɛmfuu biara no a wode Nyankopɔn din no adi biara no, wobɛkɔ akɔ akɔyi wo ho ano. Abusua, mɛfa saa akwanya wei so abɔ Ghana polisifo aba so paa yi, na aseda kɛseɛ no nso nkɔma Ɛyɛ Yewura Kennedy wɔ anammɔn pa a watu de afa saa asɛm wei ho. Mpaninfoɔ sɛ wɔbie no a wɔpɛ fo asɛmpa kɔ do. Yɛntumi ntena wɔn mmaa mu mma nkurɔfoɔ bi mfa mmara nhyɛ wɔn nsam nyɛ deɛ wɔpɛ. Yɛntumi ne nnipa bɔnefoɔ ntena wɔn mmaa mu mma no nyɛ yie. Yɛntumi ntena wɔn mmaa mu mma nkurɔfoɔ bi mfa Nyame din ndi nsɛmfo. Yɛntumi ntena wɔn mmaa mu mma nkurɔfoɔ bi mfa mmara nhyɛ wɔn nsam nyɛ deɛ wɔpɛ. Enti mɛbɔ Yewura Kennedy n'aba so pɛɛ yi, na mmom aka adeɛ baako. Ɛnyɛ Obinim nko ara na Wɔredi saa nsɛmfoo no anaasɛ wɔredi saa awudie no, ɛyɛ asɔfoɔ bebree din bi abebɛɛbam, na abranteɛ bi a yɛfrɛ no Demon Breaker, wɔne no hyɛɛ aseɛ a wɔyɛɛ n'adwene sɛ bɔne no a wɔn adie no wɔbɛba abɔnten aba abɛpa ɛho ntoma. Na abrante no akekaɛka nsɛm bebree a megyedi sɛ sɛ apolisifoɔ to wɔn nsa de fra abranteɛ no a, nokorɛ bi a ɛhyɛ baabiara no abranteɛ no bɛda no adi. Abusua, ɛwom sɛ aberanteɛ a yɛfrɛ no Demon Breaker tumi nyaa akokoduro baa abɔnten bɛpaa ɛyɛ asɔfoɔ a na ɔne wɔn di saa bɔne no ho ntoma, na mmom saa aberanteɛ nokorɛ a yɛfrɛ no Demon Breaker no, ɛwɔ sɛ yɛde no fa mmara kwan so. Abusua, aberanteɛ no kaa nsɛm bi sɛ mmerɛ bi a ɛtwaa mu, ɔno koraa de aduro gu nsa mu maa ne nuabaa nomeeɛ ma no nyaa ho kwan too no monaa. Abusua, yɛn nyinaa nim sɛ monaatoɔ yɛ adeɛ bi a ɛtia Ghana mmara. Enti no, ɛmfa ho sɛ aberanteɛ no repa ɛyɛ adiyifoɔ atorofoɔ ho ntoma, na mmom mmara yɛ mmara. Abusua, ɛwɔ sɛ aberanteɛ demon breaker no nso no, Ghana aban anaasɛ Ghana mmara ne no di. Abusua, mom yɛnkɔtie nsɛm a ɛyɛ Demon Breaker ɔde too dwa, na yɛwie a na yɛakɔ akɔfa aberanteɛ baako bi nso a yɛfrɛ no Manase. Ɔno nso aba abɛka nsɛm bi a ne nsɛm a ɔkaeɛ no, abusua, ɛyɛ pantoma. Nsɛm no ani yɛ nyan, nsɛm no ɛyɛ hu, na ayɛ a na ɛmmɔbɔ ɛya sɛ yɛte wɔ man mu a da ne da nyinaa nnipa bɔnefoɔ de mmara hyɛ wɔn nsam, nnipa bɔnefoɔ ɛredi nnipa awu, abusua. Mom yɛnkɔtie nsɛm a abranteɛ a yɛfrɛ no Demon Breaker ɛkwan a ɔfaa so ɛfaa ne nua baa ɛkwan a ɔfaa so ɛtoo ne nua baa mona abusua mom yɛntie na yɛwie a yɛde deɛ aka atoa so. Deɛ woba abɛyi ato hɔ yi. Asɛm a meka yi,
ɔdasani biara nnim asɛm wei a meka yi, agye sɛ me ne me Nyankopɔn ntam ne sɔfoɔ obinom no ntam. Hmm.
Ba wopɛ sɛ wiase nyinaa hu deɛ ɛrekɔ? Pɛ sɛ wiase nyinaa hu. I see.
But menim sɛ Nyankopɔn a ɔbɔɔ soro bɔ asaseɛ no ɔnim me ɛna nipa bɛtumi afa nneɛma bebree mu but na Nyame wɔ biribi. de wo yɛ nti na mete ase anka mawu dedaada medi kan ka kyerɛ wo sɛ nipa foɔ a mede ɔmo wura mu no ɔmo nyina awu yeah
ɔmaa me direction sɛ menyɛ to the stand sɛ Ɛyɛ ɛy emu yɛ duru ba ma me nka me ara me ne me nua baa nna. Ei!
Ok ma mimisa o, wo nua baa no fa no sɛ ebi a egya mma side, ɔmaame different biribi saa? Yɛyɛ one mother one father. Hmm.
O demon breaker wo wo ti hɔ yi, mempɛ sɛ wobɛbɔ wo nua baa no din but wo ne wo nua baa no saa nkutahodie no, How did it happen? Esii sɛn? Um,
ɛbɛba. Akwankyerɛ no te sɛn?
Akwankyerɛ no,
wo ne ne da, me ne ne da a, ɛno ɛyɛ first direction, and second me ne bɛrima bɛda.
Okay, efi yɛ mmra wo nua. Nti me nua baa no, me invite ne sɛ ɔmmra me nkyɛn, ɔmmra, na ɔbaeɛ, and ɔyɛ obi a those days nneɛma mu yɛ no. Meyɛ adze agye nkorɔfo sika no, na menndidi nnya no. Mehwɛ no, yɛka sɛ obi hwɛ obi a, mehwɛ no. And ɔbaaeɛ no, manka hwee annkyerɛ no. Ɛna ɔnni mo nsa no, but de day no, me use strategy maa no sɛ mede no bɛpue. Mede no pueeɛ. Kɔtɔ nsa maa no. Ɔnom Smirnoff tu. Oh, Smirnoff yi.
Yeah. Ba ɔnim nsa anom nti no ɔyɛ weak. Nti time no yɛ 11:45.
Anapa ewia anadwo. Anadwo. 11:45. 45 a mede bɛyɛ saa direction no.
Wei na obi nim na ɛkyerɛ wo sɛ time wei. Mede bɛyɛ saa direction no nti Fifteen minutes to twelve, quarter to twelve na mɛyɛ saa direction no nti mehwɛɛ time sɛ me deɛ menim na meba abɛyɛ ba me nso me me nso na menhyɛ da anim nsa no ba menom kakra ɛpretɛnee sɛ mabo nti me nua no deɛ ɔno nim sɛ me nso mabo ba na me menim nea meba abɛyɛ nti time no so mpɛpɛpɛ na mesɔre na mekɔɔ me nua no and mesɔɔ ne mu no na ɔmpene nti like me use force na me ne no dae nti adeɛ kyeeɛ no na me ma wogyafo message sɛ me ma obi ne message sɛ mayɛ first direction na ɔsi okay nti the three days na ɔno bɛyɛ asɔre wa. Ɛna me bae ɛpon asɔ no na nipa gu hɔ a like.
Abusua, wei ne nsɛm a ɛyɛ aberanteɛ a yɛfrɛ no Demon Breaker ɔde too dwa. Yɛn nyinaa nim sɛ ɔman Ghana mu no, mmonnaato tia Ghana mmara. Enti mɛsrɛ Ghana apolisifoɔ sɛ, sɛ wɔatumi akye ɛyɛ Bishop Obinim deɛ a, abranteɛ a yɛfrɛ no Demon Breaker, ɔno nso nso no, ɛwɔ sɛ yɛde no fa mmara kwan so, sɛdeɛ ɛbɛyɛ a Ghana mmara no, nkurɔfoɔ bi bɛdi so, sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛbɛkɔ akɔyɛ asuade de ama Ghana asɔfoɔ binom, ɛfiri sɛ yɛntumi ntena ɔman mu na obi mma abɔnten bɛka sɛ mmerɛ bi atwaa mu meyɛɛ sei, meyɛɛ sei, meyɛɛ sei, na yɛagyaa no saa kwa. Sɛ yɛatumi akye wɔ binom deɛ a, ɛwɔ sɛ Ghana apolisifoɔ motumi to mo nsa de frɛ aberanteɛ a yɛfrɛ no Demon Breaker. Abusua, wei deɛ wanka sɛ ɛɛ ɔkɔɔ sunsum wiase no na ɔkɔgyee aduro bɛguu nsa mu de maa ne nua baa no nomeeɛ. Wei deɛ ɛyɛ physical, ɛyɛ honam ani. Yɛn nyinaa nim sɛ bɔne biara nso a ɛkɔɔso wɔ honam anim biara no, ɛyɛ bɔne tia Ghana mmra. Enti wei deɛ mɛsrɛ Ghana apolisifoɔ sɛ Demon Breaker even though wayɛ adeɛ sɛ ɔnyaa akokuduro baa abɔnten bɛpaa adiyifoɔ atorofoɔ ho ntoma na mmom ɔno nso nso no ne nsɛm a ɔkaeɛ no ɛtua Ghana mmara adeɛ a ɛwɔ sɛ saa abranteɛ no yɛtumi de no fa mmara kwan so sɛdeɛ ɛbɛyɛ asɔfoɔ binom ɛbɛtumi asua biribi de afiri mu. Abusua sɛ wobɛ kurom ha a Ɔsɔfoɔ bi ntumi nkɔtena TV so nka sɛ, mmerɛ bi a ɛtwaa mu, metoo mo nan, mmerɛ bi a ɛtwaa mu, mekumm nnipa, enti ɛnnɛ masakyera nti no, momfa me bɔne nkyɛ me. Ɛnsii saa da wɔ kurom ha. Sɛ wodi bɔne 20 years ago, wodi bɔne 10 years ago koraa no a, Sɛ yɛkyew anaasɛ sɛ yɛnya adanseɛ bi firi ho a, yɛde saa nnipa no fa mmara kwan so. Nti mɛsrɛ Ghana polisifoɔ sɛ demon breaker nso saa aberanteɛ no montumi nkye no. Abusua, ɛnso hɔ ara, ɛberɛ a demon breaker firi hɔ, aberanteɛ bi nso a yɛfrɛ no Manase, ɔno nso frɛ ne ho ɔsɔfoɔ. Saa aberanteɛ nso bɛtenaa ɛyɛ kasafidie no so de nsɛm a ɛkɔɔ twi, ɛkɔɔ brɛman, nsɛmpeewa, nsɛmpɔɔlɔ, nsɛm a ani nnyan, nsɛm a ɛhu, nsɛm akɛseɛ na aberanteɛ no bɛkae. Abusua mpanimfoɔ sɛ kaakum, yɛgyina ɔkɔɔkuo no mu. Aha deɛ sɛbi yɛnka nsɛm nhyɛ nkɔɔfoɔ bi ano. Sɛ wɔyɛ adeɛ no ɛnyɛ a, yɛtie ɛfiri wɔnom turodoo sɛne ɛbɛyɛ a Yɛn nso nso no, yɛbɛtumi asua biribi afiri mu na yɛaka yɛn adwene de akyerɛ. Enti abusua, mom yɛnkɔtie nsɛm a ɛyɛ aberanteɛ a yɛfrɛ no Manase, ɔno nso de bɛto dwa. Yɛwie a, na yɛakyerɛ yɛn adwene. tuntum a fitaa baako anaasɛ kala biara mfra ne mu, na ɛno akyi no, wɔde no bɛkɔ baabi ama yɛama no nsuo bi, na wɔde nsuo no ba a, onipa a ɔde nsuo no bɛma no no, ɔmmɛki sure sɛ saa nipa no mogya na yɛde bɛyɛ adwuma no. Great. Kɔ Daniel Kwadwo Obi Nim hɔ no. Ɛfie ɛba akwankyerɛ no so. Yes ɔyɛ sɛ Obama eh, Kwadwo Daniel Obi Nim no ɔwɔ ba bi a ɛfrɛ no sɛ eh, Prophet Obama. Eti Obama no na na ɛwɔ so ɛna ɔsɛ ɔbɛyi no asi fo sɛ sɛ ɔmu no na ɔde yɔk no atena so. Eti no yɔk kɔpɛ ɔkra tuntum. Hmm. Na ɔkra no so ɔpɛ wie a wɔma ne nsuo bi. Saa nsuo no ɔmɛki sure sɛ wɔde bɛma obi a wɔyɛ ɔpemfoɔ. Na ɔnom nsuo no wie a, ɔmmake sure sɛ deɛ ɔbɛhu biara no, ɔntreati girl no saa pɛpɛpɛ na ɔnyi akora a ɛda yafunu no mu no ne mmogya no mmra na yɛmfa nyɛ direction a yɛyɛ na yɛnkɔ dua wɔ church hɔ. Ɔpemfoɔ. I'm telling you, woduru nkɔkɔɔ a, yɛfrɛ baabi Abirem. Nkɔkɔɔ Abirem. Ben York, ɔkra no yɛkɔtɔɔeɛ. Na yɛyɛ asɔre wɔ nkɔkɔɔ amanfro, hɔ na na yɛyɛ asɔre no. Yɛkɔtɔɔ kra tuntum no wiɛ no, Kwaku, ɛna baabi a ɔkoma a yɛde ɔkra no kɔsii efie. Yɛwɔ asɔre, na meka asɛm wei nnɛ. Nkurɔfoɔ bi tumi kra firi fie sɛ wɔrekɔ asɔre, but wɔnsan nkɔ fie bio. Ebinom nso wɔn a wɔrekɔ mpaebɔ wɔn nkra. Wɔkɔɔ se mekɔ baabi aba. Saa nkurɔfoɔ nyinaa tumi pie, but obi nim baabi a wɔwɔ nti na wɔkɔ a wɔmma bio. Na wɔn sɛ na meka sɛ ɔsɔfoɔ Johnson bi ayera. Wodeɛ awia ma ɔmma bs maba so ama ne yere akasa. Enti no, ababaawa bi ba asɔre hɔ, na ɛba saa a, yɛtotow ano. Wufi he fa? Wo ne hwan na ɛbaeɛ? Botae bɛn nti na wobaeɛ? Woreba hwan na akra no wɔ fie? Ɔse, Manka ankyerɛ obiaa. Ɔse, Ok, tena ase twɛn me. Nti ababaawa no te akonnwa mu twɛeɛ, ɛna asɔre no nyinaa kɔɔ n'awieeɛ. Sɛ wokɔ saa adiyifoɔ no nsɔre a, sɛ woyɛ ɔbaa na ebia pɛ na wɔpɛ wo a, Yɛayɛ asɔre awie no, wonkɔ akohu no a ɔse twɛn no. Na ka hunu sɛ nea ɔnya nnipa no nyinaa nya kɔ a wɔde wo tena kaa no mu a ɛne street hotel wɔde wo kɔ. Hmm. Sɛ wɔn de wo kɔyɛ akwankyerɛ so akɔ akoku a yɛti ma wo nko a wotwɛn. Sɛ twɛn yɛbi yɛ bisabisa wase a o oh, memfiri ha sɔre meba kora mankra me maame obi anim baabi a mewɔ hmm. wɔn sɛ ndeɛ tena ase twɛn me ebia no wɔde wo kɔ bosom so akɔ akoku ɛde ayɛ no akwankyerɛ. Hmm. Saa a, owie biribiara ne nnipa no nyinaa kɔ a na ɔde wo tena kaa no mu a, ka hu sɛ straight to ɔkɔmfoɔ no hɔ, yɛkɔku wo. Nti ababaawa no yɛ mmarima mmienu firi Kumasi Alaba a ɛbaeɛ. Nti yɛpɔn asɔre. Ɔhu sɛ aberanteɛ no kasa no, ɔka asɛm bi sɛ, na Banyok ayi so infinity. Nti saa, oh yes, na ɔyi so infinity. Eh, moka no X350 o sɛ 3, ɛyɛ a ɛno bia ɛna na ɔyi so. Ah, saa mmerɛ no, Banyok atu kaa no. New York, me ne no na ɛnam kɔba. Me ne no na ɛda sɔre. Yɛda mpa baako so wɔ ɔga fie wɔ nkɔkɔɔ, ɔga fie. Yɛda mpa baako so wɔ dan baako mu a mosom hyɛ mpa no ase a wɔayi wɔn ankasa a meme kasa gu so. Wɔyɛ obi a menim no paa, me ne no na ɛnam bɔ anan kɔba. Nti ɔpemfoɔ no deɛ na ɛsi yi? Yɛde ɔpemfoɔ no, me deɛ sɛ ɔka kyerɛ m sɛ mema yɛnkɔ na yɛkɔhwɛ adeɛ. Na Kwadwo na ne eh, Kwadwo da ne obi, obi nim akwankyerɛ a ɔde maa no no. Akwankyerɛ na ɛwɔ sɛ ɔyɛ ne nnɛ yia na wanya lady no. Ɔtotow lady na no lady no mfiri kurom hɔ, ɔmfiri nkɔkɔɔ hɔ. Na ɔreba soso ankra wɔ biara. Na mesi sɛ nnɛ esi sɛ yɛnkɔ na menkɔ kyerɛ baabi a ababaawa no York ɛma saa deɛ no si yɛ metumi akɔkyerɛ wɔ abirem hɔ yaa. Really? Ɛwɔ kwaeɛ bi mu wɔ abirem. Eti ababaawa no ɛne Ben York. tenaa kaa mu na metenaa mu bi na yɛtuu kaa no na yɛfaa Birem kwan so. Saa na mmarima mmienu a wɔfiri Alaba a aba a wɔtwɛn de yɛ akontat, wɔyɛ killers. Akyi no, yɛduru hɔ pɛ na late na yɛka sɛ Bɛnyɔk faa bottle wɔ ne kaa no mu ɛna ɔsɛ ɔba agye nanom ɛna gɛɛ no bie so na ɔnomeɛ. Onim sɛ ne diifoɔ ama no akwankyerɛ. Gɛɛ no nom nsuo no wie a na ɔdane gyimigyimi by force. Hey! Wadane gyimigyimi, woka sɛ tena ase na watena ase. da no ada no kyerɛ sɛ wɔnnim ne ho bio, wɔnnim deɛ ɔyɛ. Eti yɛn ne gɛɛ no nante saa ma wɔn kɔɔ ewura bi anim sei, ɛna me me tena kaa no mu, ɛna yɔɔko no ne mmerante no mmienu edua kɛseɛ, ɛna wɔn de lady no gyina dua no anim sei, ɛna wɔn de ahoma kyekyere ne soro a ɛtare dua no, ɛna wɔn san de bi kyekyere ne nan ɛtare dua no, ɛna wɔn no bɛn yɔɔko no gyina hɔ sei, na yɛwɔ five five bowl, na yɛ five five bowl, ɔsɛ wokɔ. Atan so kɔ ɔmo a ɔmo tontɔn ɛdeɛ huo paa no a wotumi wi five five bowl kɛseɛ baako ɛna esi hɔ anim hɔ sei ɛna ɔmo de sekan yɛwɔ sekan yɛfrɛ no bafo ɛhyɛ baha mu ɛsekan ketewa bi saa ɛna ɔmo de sekan no ayi gɛn no naked yɛyi gɛn no naked na pant koraa sɛbe ebi nhyɛ no ɛna ɔmo de sekan ɛyi ɛka ne sɛ sekan ato ababaawa yam. na yɛreyi no ha, na yɛreyi wɔ ha. Na that very day na mehunu sɛ yɛde sekan ato nnipa yam a yɛreyi sɛ ɛma mogya ɛreba a ɛmehunu sɛ yɛreyi sɛ ɛma akoraa a wɔyɛ akoraa wɔda yɛfunu mu sɛ that very day na mehunu sɛ ebi apue a ɛbɛtɔɔ five five ɛkyɛ sɛ book ɛsie no mu ɛne mogya tɛm that night Nneɛma ahodoɔ a yɛn koma yɛ sii wɔ wɔ duro mu no ɛyɛ nneɛma bebree. Yɛ sii nneɛma different different na yɛde fra yɛ. Yɛ wie no yɛde wɔ kra no kaa ho. Na wonim deɛ yɛ yɛɛ? Yɛ tutuu fɔ, yɛ tuu fɔ ma no ko deep. Ɛfam no ɛyɛ henfa? Ɛyɛ asɔredan no anim. Saa te asɔre no ɛwɔ he? Saa mmerɛ na asɔre no wɔ Amanfro na na yɛ hyia wɔ saa mmerɛ no na ayɛ sɛ ɛnyɛ cinema hall but na ɔmo asi hall bi a ɔmo de rente ɛwɔ Nkɔkɔɔ Amanfro mu. Nkɔkɔɔ Amanfro. Nkɔkɔɔ Amanfro mu. Eti saa renting place hɔ na na yɛde yɛ adwuma. Eti asɔ ɛhɔ anim hɔ a na yɛtu fam ɛna yɛde akwadaa no ne mogya no nyina. Motu fam hɔ anapa awia anadwo? Ɛyɛ anadwo. Ɛyɛ anadwo twelve adwuma na yɛgyina hɔ na yɛtu. Na hɔ no nso no saa mmerɛ no na ɛdevelop yɛ na hɔ ɛsum kakra paa. Biscout Media, Ka W'adwene! Ka W'adwene! Ɛndane mmɔbɔ nsɛ ntetɛ, ka deɛ wahunu mɛ nsan, ɛfisɛ abɔfo dɔm ne tae bɔ dɔm akyi ma no kyerɛ wansan. Na na prɛmpɛ no ankasa na atena aseɛ no, amanseɛ prɛmmire ɔkoforoseɛ wie anyini ma akyenebene bɔ wɔ mu aseɛ, ɔyoko de hye kronkron Biscout Nana prɛmpɛ, watena ase biara hu. Wo bɛ sentɛnse mmoa ma na kaa koma. Yiw, abusuafo, mɛma obi biara kɔ aba de aba dwumadi no so bio. Wei ne nsɛm a ɔsɔfoɔ anaasɛ aberanteɛ a yɛfrɛ no Manase wɔde bɛto abɔnten ɛfa ne nua sɔfo bi a yɛfrɛ no Ben-Yo. Na abusua, nsɛm no ani renyan. Wotie ɛyɛ aberanteɛ Manase ne nsɛnkaeɛ mu a, wɔse sɛ Ghana apolisifoɔ to ne nsa de frɛ no a, ɔbɛtumi akɔ akɔkyerɛ baabi a Ne nua asɔfoɔ no kum nipa no. Wɔnim nnoɔma bebree ɛfa ho. Enti mɛsrɛ Ghana polisfoɔ sɛ saa abranteɛ a yɛfrɛ no Mananse no, ɔno nso monto mo nsa mfa mfrɛ no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a nokorɛ bi a ɛwɔ ne nsɛm no a ɔreka no mu no, yɛbɛtumi apɛ ne koma siberɛ. Ɛfiri sɛ yɛntumi ntena wɔ man mu mma asɔfoɔ binom mfa Nyame din ndi nkwaseasɛm. Yɛntumi ne awudifoɔ ntena wɔ man mu. Abusua, wohwɛ wɔ man Ghana mu a, nsɛm bebree na ɛkɔ so. Wo bɛteɛ, yɛse ɛnkora bi akɔ sukuu, ɔmo amma. Yɛn nyinaa nim ɛɛ ɛɛ ɛɛ sɛbi ɛɛ ɔyawdie a maamefoɔ ne awofoɔ ɔmo wɔ Takorade ɔmo faa mu. Abusua, mempɛ sɛ mɛkae abusuafoɔ yaw, na mmom saa kwan wei so na nkora ɔmo yera yera wɔ Ghana, saa kwan wei so na nkwadaa ɔmo yera wɔ Ghana, nnipa a yɛbɛsɔre anɔpa ne yɛkunkum kunkum ɔmo atototo mmɔnten so no, saa nkɔɔfoɔ wei na edi saa bɔne no. Ɛyɛ awerɛho wotie aberanteɛ no nsɛm no a wɔreka no a, wɔpemfoɔ na yɛde sekan awɔ ne yam ayi ne ba. Abusua, ani nnyan. Mɛbɔ Kennedy aba so wɔ anammɔn a wɔretu fa saa nsɛm wei ho, na mmom Demon Breaker, Manasse, wɔn nso no, ɛwɔ sɛ yɛde wɔn fa mmara kwan so. Asɔfoɔ binom tumi ba abɔnten bɛka nsɛm akɛseɛ. Ɛbɛkɔ akɔwie akyire no, yɛnhu baabi a asɛm no bɛkɔ akɔwie. Wotie nsɛm a aberanteɛ no reka no a, yɛate, yɛahu bi atwam. Asɔfoɔ binom tumi ba abɔnten bɛka na mmerɛ bi a ɛtwaa mu no, na mekum nnipa, na mede nnipa yɛ nyankomade, na meyɛ sei. Wɔka saa nsɛm no wie a, ɛbɛkɔ akɔwie akyire no, na wɔn a wɔbɛtenaa hɔ kekaa saa nsɛm no, wɔde yɛ yɛgyae wɔn, ɛfiri sɛ wɔn nso wɔasakyera. Na nkurɔfoɔ mu bɔɔ wɔn din kaa saa nsɛm no ɛfa wɔn ho no deɛ, ne yɛakɔ akɔkye wɔn. Nti mɛsrɛ Ghana aban, Ghana apolisifoɔ, BNI, ɛne Ghana National Security sɛ, saa berɛ a merekasa yi, ɛyɛ aberanteɛ yɛfrɛ no Ben Yol, aberanteɛ yɛfrɛ no eh, Manase, aberanteɛ yɛfrɛ no Demon Breaker, ɛne wɔn a yɛbobɔɔbɔ wɔn din. Monto mo nsa mfrɛ saa nkurɔfoɔ wei mu nyinaa Ɛnora a me tee sɛ yakye ɛyɛ bishop obi nom no abusua m'ani gyee pɛɛ ye because wo tie ɛnsɛm a akɔ so ɛnsɛm a mmerɛ bi atwa mu obi nim nsɛmfo a ɔdii yɛ ɛma yɛ mu bi baa abɔnte bɛ kaa yɛ na ankɔ ankɔ si hwee no ɛnɛ deɛ m'ani agye sɛ yatumi akye obi nim na obi nim ayɛ ne ho sɛ ɔyare ɔyare abusua saa berɛ wei ɛnyɛ berɛ a obi nim ɛbɛyɛ ne ho sɛ ɔyare Yɛwɔ Ghana a obi tumi kɔ nom weed ne yɛakye no ne yɛama no ten years. Sɛ ɔsɔfoɔ te Ghana na ɔredi nsɛmfoo deɛ a, yɛkye no a na nkorɔfoɔ bi afa akyire na wɔakɔ akɔpa akyɛw na yɛagyaa wɔn. Saa berɛ wei nyɛ berɛ a ɛwɔ sɛ yɛsosɔ saa nsɛmfoo no so. Ne sɛ yɛakye wɔ Binim na kɔɔdu a yɛde bɛbɔ no no sɛbi ɛyɛ kɔɔdu a wɔntumi nyi ne ho ano a, yɛmpɛ sɛ panyini biara bɛbam aba abɛpa akyɛw de ama Bishop wɔ Binim. Yɛmpɛ sɛ dwaatoa biara bɛba mu. Wo a asɛm no bɛbɔ wo, sɛ yɛde wo fa mmara kwan so na ɛbɛyɛ yie a, na yɛde wo afa mmara kwan so. Yɛmpɛ sɛ dwaatoa biara bɛba mu. Yɛmfa wɔn mfa mmara kwan sɛnea ɛbɛyɛ a afoforɔ bɛsua nyansa bi de afiri mu. Yɛntumi ntena wɔn man mu mma asɔfoɔ mfa mmara nhyɛ wɔn nsam ndi nsɛmfo. Ɔman Ghana a yɛte mu, da biara no awofoɔ gya wɔn mma kwan sɛ wɔnkɔ sukuu a, Wɔkɔ a na wɔnsono gu gya mu. Sɛ nkwadaa no bɛduru fie a, na awofoɔ nsono gu gya mu. Ɛfiri sɛ, yɛtaa tete wei ba kɔɔ sukuu, wamma ammɛduru fie, akwadaa no ayera. Nkwadaa no bi koraa tumi ne wɔn awofoɔ kɔ asɔre. Ɛkɔ asɔre a, asɔredɛm na wɔafa kwati kwan bi so na wɔakye nkwadaa no, na wɔde nkwadaa no akɔ akɔyɛ deɛ ɛwɔ sɛ wɔyɛ. Ɔn, enti no, yɛntumi ntena wɔn mma saa saa nsɛmfo wei nkɔ so. Bɔne ahodoɔ bebree na ɛrekɔ so. Asɔfoɔ no redi bɔne. Asɔfoɔ no rekum nnipa. Abusua, wo deɛ hwɛ saa video yi. Enti yɛreba abɛtena ɔman mu ama asɔfoɔ bi adi nsɛmfo all in the name of Jesus. Obi nim tumi tu ne nan na sɛbi wɔde fekyere ɔbaa yam. Adɛn a ɔpɛ sɛ ɔma ne ba? Adɛn? Yɛnoa ne sɛ nanben. Adɔkotafoɔ kora na wɔn wɔ nimdeɛ ɛfa ɛkwan a wɔbaa bɛtumi anyinsɛn kora no, ɛnyɛ saa kwan wee so na wɔn fa so. Nti yɛba bɛtena wɔn mɛn mu ama asɔfoɔ bi de Nyankopɔn din adi nkwaseasɛm anaa? Mɛsrɛ Ghana aban, ɛmu kɔnkɔɔhyen ahodoɔ a wɔn ahono de ama ɛ ɛ sɛbi Ghanafoɔ bi anonom, nnipa ahodoɔ a asɔfoɔ bi te sɛ obi nim wɔn akum wɔ Ghana no, abusua, ɛsɛ w'ani, ɛnsɛ ɔkakyerɛ, Hwɛ saa video wei na wo wie a na sɛbi wo yɛ obinim asɔre ba. Wo wie a na wo yɛ saa nkɔɔfoɔ no a ɔmu kyinkyiri asɔfoɔ so no a sɛbi wo bɛ mo ani ada hɔ. Mpɛn pii no yɛ ba abɔntene aba abɛ tu mo fo. Mo mɔ mo ani nda hɔ oo, mo mɔ mo ani nda hɔ. Yɛ ba abɔntene ɛba bɛ ka kyerɛ mo a mo fii sɛ yɛ deɛ yɛ tia nyamedwuma. Wei yɛ nyamedwuma. Abusua mo nhwɛ. for healing for awodeɛ no mu anaasɛ wɔha for nyinsɛn. mepa atɔ mepɛ mmienu no nyinaa nyame nsa me yare wɔ awodeɛ no mu na ɔma me ɔbaa sɛmenan no sɛmenan
jesus maame mede wobɛgye award wɔ jesus hɔ mese wo mede wobɛgye award ɛwɔ hwan nsɛm ɛwɔ jesus nsɛm Me nna a mɛtua so yɛ ni yɛnyi w'awodeɛ no kwa wokɔ nyem na wobɛnyem ma wuo abrane nyi w'awodeɛ yareɛ bi a sɛ woyɛ no no jesus tumi no ɛboro yareɛ no so ɛdi yarefo na ɛwɔ wo no ɛpia kɔ yɛyi wɔ wo deɛ da wobɛyi sɛ yɛ wowɔ te

abusua wahwɛ ɔbaa besia wakɔ akɔda hɔ wakɔ akɔtena hɔ sɛ obinim ɛmfa ne nan ntiatia wo yam adɛn a Wopa awoɔ. Ɛnyɛ awerɛhosɛm? Saa na Twerɛ Kronkron no kaeɛ, ɔse deɛ, Nimdeɛ a me mma nni nti no, wɔrebrɛ. Anaa nimdeɛ a me man nni nti no, wɔrebrɛ. Abusua, yɛn mu bi ba abɔnten bɛka a, yɛbɛnya Kristofoɔ bi ama wɔaba abɔnten aba abɛka sɛ, Mommeɛ ngya mma ne nyina nyini mbom, na wɔtwa berɛ no duru so a, ɔno Nyankopɔn bɛba abɛyi ne deɛ afiri mu. Abusua, yɛntwɛn mma wɔtwa berɛ no nduru. Yɛwɔ mmara wɔ ɔman no mu. Abusua, wɔ bi akɔ akɔto botom five cedis, yɛakye no, yɛde no akɔ akɔto afiase. Wɔ bi akɔ akɔnom ntampe, yɛakye no, yɛde no akɔ akɔto afiase, ɛfiri sɛ ɛtia ɔman no mu mmara. Adɛn nti na saa nkurɔfoɔ yi a wɔdii saa bɔne wei, yɛantwɛn amma ne nyinaa anyina mbom amma Onyankopɔn amma ammɛyi ne deɛ ɛwom? Adɛn nti na yɛantwɛn na yɛde saa nkurɔfoɔ no faa mmara kwan so? Obi kɔkum nipa wɔ Ghana, Yɛntwɛn mma ne nyina nnyini mbom yɛde saa nipa no fa mmara kwan so. Egyina Kristofo a mpɛn pii no sɛ emu bi ba abɔnten ne ɛba bɛka nsɛmfo bɔne a Kristofo asɔfoɔ bi ɛredie no a, na mo nso no ɛyɛ mo sɛ, Oh, ɛyɛ Nyame dwuma na ɔreyɛ, wei ɛnyɛ Nyame adwuma, wei ɛnyɛ Nyame dwuma, wei ɛyɛ apoobɔ, wei ɛyɛ awudie, wei ɛyɛ adeɛ a ɛtia Ghana mmara. Kɛ Kristofo a daa ne daa nyinaa ayɛ a mobɔ saa nkurɔfoɔ wei akyi dɔm no, mo na moahyɛ wɔn kutupa ama wɔdi saa bɔne no. Mɛsrɛ me nuammaanom, me maamenom, sɛ akyinkyinakyinkyini bebrebe no, yɛrekɔ akwankyerɛ wɔ ha, yɛrekɔ mpaebɔ wɔ ha, yɛrekɔ sɔfo wei hɔ, sɔfo wei deɛ ɛse wɔyɛ ogya, wɔyɛ powerful, yɛrekɔ ne nan ase akɔ akɔgye mpaebɔ, saa akyinkyinakyinkyini no mfa mfasoɔ biara mmrɛ wo. Abusua, nnipa dodoɔ a Saa asɔfoɔ wei adi wɔn awu no, yɛreka kyerɛ wo a, ɛbɛgye wo nsam. Ɛyɛ awerɛhosɛm. Woyɛ Okristoni na wo tiani a, wo ara wokɔ nkotodwe no mu a, na woasu de afrɛ wo Nyankopɔn. Akyinkyinakyinkyini bebrebe, yɛrekɔ mpaebɔ wɔ ha, yɛrekɔ akɔgye akwankyerɛ wɔ ha no, abusua, montwa so. Na mpaninfoɔ sɛ, sɛ akyekyedeɛ pɛ ne mogya dodoɔ a, yɛde nsuo frɛ ma no. Kwantia yɛ mmusuo